Anem sus Radio Cap a Cap, que sembla el temps de retrobar a Ivan Barreira de Memòria Vivant, intentar seguir eh, donc, los escambis a l'entour de l'adou. Adiu. A deixat a tots aquests temps de lo medeix plaser.
E ben que donc que parlem los còps passat donc de la du, de façon generau, de, de, de l'istòria, do, do vive do monde, de la pesca tanben, e donc uei vive da Pladou qu'es lo tèma do tresau numèro que s'i va parlar que crei d'aigatz, eh, sustot. Ben voilà, quand même deia abordat los dus permés causes que's van bliaue de repetar en aquest tresau sequent, me dab mès de precision, Ua sequéncia que va a pus pres de 10 minuts e donc que vam retrobar a Mona que èm dejà entenut coma Gerard Benquet qu'èr reient en ua escòla de les Landes e qui a hèit ua carta completa de las aigadas que qu'es fòrt interessant de véder, bon es vedera pas a la ràdio e quis raconta quin los mainats e viven justament dab l'escòla qu'ère justa negada, que s'amiat imatges o la dohelas qu'arribava, se las aigades qu'arribava au pè de l'escòla, e los menages que s'abiravan, e tots qu'anavan a l'escòla, aigade o pas, on seré uei la decision d'enviar los menages a l'escòla, voilà, qu'ère atau. Qu'am enténer, lui e Maie Fabas, Es que, que s'en parla sustot de l'Aigada, de la famosa Aigada de 1952, ont avèn un mètre cinquanta de hautor d'aiga en lei casa e que vivèn au solèr, que vivèn au solèr e que se raconta qu'un tavèia que l'ocupàs de les bèstis, que les calè tirar de la barta e mialés lo sequèr, lo sequèr que lo costalat de la comuna ont i avè pòrtas que s'aurivan, mèm s'i avè pas ni familha ni convencion, que sabèn los dos se qué, que calè arcuélher los elevart quand se passava mau, e donc que's parlavan de les vacas, de les cavalas tanbèi, per mot qu'èran un país, un país chivalèr tanbèi, e sovent quand lo caminèr èra dimbe haut que la vart, e bien que's retiravan çò caminèr, Quand m'entend Roger Bousset qui se parle justement d'quin podent carcar lo bestiar çò corralin tà traucar sus l'auta riba tà botar lo bestiar a l'empara. Quand me retrobà Janine e Claude Larode de Sames Quin los paisans èson cosirats pr'amor qu'anti avè hè grandes aigadas que si hèse traucs hè lo baluar hè las digues e donc e que calè comblar tot aquò e donc e los paisans qu'èron cosirats justament tà carrejar los sacs de sable tà bossar justament tot aqueth Aqueths boits qui s'aisèn dab les granes aigades hòrt, bon que quò dise que los gaves e les bidons, autant que parèishen tranquilles en temps calme de patz, autant que pòdon pujar fòrt vist, en puissents, en violents, e ha de gats qui son fòrt fòrt emportents sus cèrt temps passat, e los pròches biernés que'm pòdon dise qu'o subishen regulierament. Que'm retròba Roger Bousset. qui s'explique que'n van tirar totes les encombres qui's despausen en roselaire e qui empèche bien solide los batèus sovent de navegar con cau, totes las tecniques tà tirar de roselaire totes los troncs ròrds e tot çò qui pòt entravar totes les encombres qui's pausen sul roselador. Quand me retrobar quan poiá enquimè de cap a l'èst de la Medusa, tà trobar Jean eth Chetó, qui hè d'Arranco, qu'eth qu'è un peisan do bòrd de la Medusa, e qui's descriu qui ne bè de mè en mè d'aigadas, de mè en mè hòrtas e de mè en mè correntes, causas que ne repabrigue l'abitud sus aqueth parçan. e que vam retrobar eh André Lassalle e Roger Bousset que ja an parlat dos amenajaments dos canaus lo long de l'Ebidosa, las pòrtas a flòt, aondadas, se pas qui quò dise, inventadas per los Olandés au siecle xviii e qui son tostemps en foncionament uèi. E bentenut e be escotem tot aquest monde, bona escota.
Les aigales, alors la mai hauta qu'es aquí. 52, heu. 52, en 1952, hein, a Dax, alors ça c'est Dax. Aquò, aquò, oui, que le pont de Dax, aquò. Tu le coneis la Triomf? Que le pont de Dax? Le pont, le pont de Sablach, e aquò la Triomf.

Eu mi vet la vet stucau. Un haut au primer a la crampa, un haut a la crampa lo genolh el qui va sus aquí cau empolhar lo forn eu un haut e lo bois la nuit cau en heta cò e a 11 oras qu'es tot finit podem pas mai polhar jaimè l'aiga que la hèn. E qu'es demorats clavats quant de temps? Un haut 8 jors.

Dab des bars en travèrs, atau, estacadas aquí, dau an endarrèr, i a pesque autam tres caps de bestiar dehant, lo cap en un e l'arrièr en l'aut. Ah, oui, en trivèrs. Ah, oui, en trivèrs, en trivèrs. Ah, oui. Pron, dab lo fons plat atau, que i ei fòrta fòrça. Si, oui. E un matèu s'es arrondit, e que s'enfonça mai en l'aiga, egal que com lo nas pintut que trancha mai l'ondada e que lo truqui, tanben que lo plat qu'ai fòra fòra, aquí que pòdon pilhar dètz personas dehònt, non a pas qu'alar fòrt que. Oui, bien sûr.
Mai lor dus còrses ne vienen pas a l'escòla, mai quin i a, i a be, jo èm se, que vienem a be lo baishet. Vos autres que èsset escòla, en contunhar, que que disposi? Non, non, l'escòla ère plena d'aiga. Ah, oui, oui. E que i a qui venen de lo vaishèth? Oui, de lo corralin. De lo, sols?
Oui, tot sol. Ah, oui, oui, oui, oui, oui, tot sol. A quin age disès?
Oh, de dètz, onze o doze. Alòra entà anar a la missa, l'eglèisa ère tanben hòrt de l'aiga. Mais à l'epoca qui a recartat de les reparations de les digues de la Moselle? Eeh nosautres, los paysans, eh? Los paysans, oui. Los paysans, alavetz qu'i ave un un tip a guiche Camerat del Saperet, tu que l'as coneishut, que savè que savè maniuvrar, qu'i ave ua barge, qu'ère un platèu, un gran batèu, que qu'anèva a la godilha d'a Bacó, Alavetz que plenhaven sacs de sables, qu'os carcaven sur la barja, que traversèaven e que los ranhia tà colmatar la brecha. Dab sac de sable, Filipon? Sac de sable, oi, oi, oi. Un còp qu'aven hèt viene parachutistas de Baiona tà ramplir los sacs e nos carriar. E ui, Ramon que se, qui se foté de Cranchoberç sur 20 ou 30 mètres, eh? Alors la vidosa que changiava carrement lo son, lo son, lo son camin, e tot, tot, tà anegar la, la vart, laga ací qu'arribèva a mitat proprietat, eh? Donque arribam mand d'un còp aquò? Ui, ui, ui, mè d'un còp, ui. Voilà!
Lo, lo tronc es aquí, aquí qu'i a un batèu, eh? Ti non. E a si chi allà un bateu. Ancò que los bateus qu'auançan. Auança. Lo cabre que zaca lo hons. Hop. Aquí qu'i a un gorri qui buta. Voilà. Aquí qu'i a lo bois. Dicen. Lo los bateus que s'apròchan. Aquí qu'i a un olhot. En dinant dans lo corrent coma aquò que se te sent tenir lo cap blas. Oui, oui, segur, oui. Que passa aquí dehont? Ah oui, e, e, e qu'es camat, en fin de compte. Voilà, que cotam.
Los deus batèus a costat, cotam lo cap blas. Aquí non,

Oi malhar qu'i ave aiga. Ei portant qu'i ave aiga per tot o prim temps. Qu'an desbordat se quant de còps aquesta aia uan o debut qu'an de pas rei se sòs d'artès sur las tèrres, saps, ara ome de mai. Oi, oi, oi. Ei qu'ave desbordat tres o quate còps de daron aquei camp de milhor qu'i as aquí, aquei qu'ère tot tot tot abraçat d'aia, tot tot rot, tot blan d'aia. Oi.
La ves aquí qu'a la pompa qui tira l'aiga de totes les bartes. Qu'elle est pure merrica esta hèta. Darrèrament que n'es i fòrt de calor, qu'avèm relhevat un clapet, atau l'aiga que podé rentrar.

Lo matin, en pescant aqui que deia segon lo mos demaien, qu'ère un concèrt de grolhos, cantauen tot aquò pertot, sus totas aquelas esbartas de guish e saba, e ací tanben, bon, non tenem pas barrèr, los cigònhos qu'an minjat tot, ara qu'an tremant lo mond, qu'an asenhat tot.
E atau donc tots aquests testimonhatges a l'entorn du grand tèma dos aigats, e òsi parlam de l'ador e de pesca, tot aquerò qui cautave, amentave solide los aigats qui fasèvan partida de la vita du monde, qui èran qu'anticipavan, que savan viver dap'aquò e uèi que Que pòt enqüèra parir, mes enfin es pas tot a fait lo contèxte qu'a cambiat adara totun. Be segut tanténs, n'èra pas jamai un drama pregon que qu'a la Bibla laigada, e mai que's racònta, mai e fa bas, que's racònta aquera gran aigada que s'escadèc ara l'ivèrn, qu'avèm primiz de tuar lo pòrc e qu'avèm hèit un palhat de mervèlhas, e donc avèm hartat mervèlhas tota la setmana au solet de la maison pairotica, ont i avèa just dus mètres d'aigues a la cosina do pè de l'aiga.
Entenut, e hèr de testimoniatge qui son, qui son hòrt, hòrt important e hòrt interessants tanben. Merci hèr, Ivan Barrèira, e rendepè entau numèro seguent ont serà question de cultura e de, de quios e de cantos tanben.